Hemmäňize salam. Täze temamyz Ähtimallyk temasy. Ähtimallygyň manysy islendik bir ýagdaýyň ýa-da islendik bir wakanyň ýüze çykma mümkinçiligini sanlaryň üsti bilen aňlatmak. Indi mysal üçin diýeli, köplenç berilýän mysallar teňňe, teňňäni ýokaryk oklanyňda iki tarapy bar. Bir tarapynyň, meselem kelle tarapynyň gelme ähtimallygy. Ýa-da zarikler zyňylýar. Alty sany tarapy bolan zarikler zyňylan wagty, meselem, üç tarapyň gelme ähtimallygy. Bu berilýän mysallarda şolar bilen başlasa-da, soňy bilen durmuşda ulanylýan temalara geçip gitýär. Nähili ýerlerde ulanyp bilner? Meselem, durmuşda esasy statistikanyň kömegi bilen ulanylýar. Mysal üçin diýeli, banklarda ýa-da magazinlerde näçe sany kassa goýmaly? Şol Kassa, müşderileriň gelme ähtimallygy. Näçe kassa goýlanda has girdejili bolar, sebäbi kassalaryň işgärlerine-de tölenýäni üçin gelýän müşderä, müşderini köp oçerda saklamajak şekilde iň optimal ýagdaýy tapmak üçin şu ähtimallyk ähtimallykdaky käbir formulalar ulanylýar-da. Başga-da ýa-da başga bir mysal berjek bolsak, Swetaforlarda goýlan sekuntlar, şo ýerde ortaça näçe maşynyň geçme ähtimallygy bar, şo ähtimallyga görä, şo ýerde bir dykylyşyk, maşynlaryň bir dykylyşygy emele gelmez ýaly, näçe sekunt swetaforda gyzyl ýanmaly, näçe sekunt ýaşyl ýanmaly we şuňa meňzeş birgiden durmuşda köp ýerde ulanylýar. Onda näme başlalyň? Birinji, Sada görnüşlerden başlap, soň bilen çylşyrmaşyk gitýär temamyz. Birinji düzgünimiz goşmak düzgüni. Indi şu ýerde A we B bir wagtyň özünde ýüze çykyp bilmeýän iki waka bolsa we A waka m sany ýol bilen ýüze çykyp bilýär, B waka n sany ýol bilen ýüze çykyp bilýän bolsa, onda A we B wakalarynyň ýüze çykma ähtimallygyny men hasaplanymda m goşmak n diýip hasaplaýan. Şu ýerde mysal berlen. Mysalda, şeý diýýär, Maral iki sany zaly bolan kinozalda kino görmek isleýär. Zallaryň birinjisinde üç dürli kino, ikinjisinde dört dürli kino görmek mümkinçiligi bar bolsa, Maralyň kino görmek üçin näçe ýoly bar, ýagny näçe warianty bar? Başgaça aýdanda, näçe usul bilen şu ýerde Maral kino görüp bilýär? Birinji zalymyz A diýip bellesek, ikinji zalymyzam B bolsun. A zaldan men bir kino görüp bilýän, A-bir görüp bilýän, ýa ikinji kinony görüp bilýän, A-ikini, ýa-da üçünji kinony görüp bilýän, A-üç diýeli oňa-da. B-zalda dört dürli kino görüp bilýän, onda muňa-da B-biri görüp bilýän, B-iki görüp bilýän, B-üç kinosyny görüp bilýän, birem B-dört kinosyny görüp bilýän. Onda şularyň islendigi. Meň üçin bir wariant bolup durýar. Diýmek, näçe ýol bilen men görüp bilýän? Jemi bärde üç, bärde dört, jemi ýedi. Ýedi usul bilen men şuny görüp bilýän. Indi goşmak usuly diýilmeginiň sebäbi men şuny başgaça üç usul a a zalda, b zala görä-de dört sanak wariantym bolany üçin jemi ýedi diýip goşmak arkaly hasaplaýan. Ýene bir düzgün, hatarlamak düzgüni. Indi bärde ýaňky, aslynda ýaňky birazajyk dek geçdik oňa. Men aşakda hatarlap görkezen zatlarym A1, A2, A3 diýip hasaplaýşymyz. Şu aşakda A1, A2, A3 diýip şolary hatarlamak başgaça aýdanda. Indi bu hatarlamagyň öz arasynda birnäçe görnüşleri bar. Ýöne hatarlamak, şahalaýyn hatarlamak, biram tablisa gurmak arkaly. Mysalyň üsti bilen seredeli. Myrat, iki gapysy bolan kitaphana näçe görnüşde girip-çykyp biler? Iki gapysy, ýagny A we B gapysy bar diýip hasaplasak, şuny biz birinji usul bilen işlejek bolsak, hatarlamak, ýöne hatarlamak. A gapydan girýär, B gapydan çykýar diýeli, birinji ýagdaý. Ikinji ýagdaý, A gapydan girýär, A gapydan çykýar. Üçünji ýagdaý B gapydan girýär, A gapydan çykýar. Dördünji ýagdaý B gapydan girýär, B gapydan çykýar. Diýmek, dört sany ýagdaýymyz bar. Şu bir zady men ikinji usul bilen hem görkezip bilen, şahalaýyn diýeli. Onda A gapydan girýän, A gapydan B gapydan çykyp bilýän, A gapydan giremsoň, ýene A gapydan çykyp bilýän. Indi ikinji ýagdaý B gapy, B gapydan girip, A gapydan çykyp bilen, B gapydan girip, B gapydan çykyp bilen. Iň soňky şu aşakdakylary sanan ýagdaýymda şolar meň jogabym bolýar. Onda üçünji usul bilen hem görkezildi şu bir mysaly. A ýagdaý, B ýagdaý. Ýagdaý diýýänim gapylar, A gapy, B gapy. Şeýle tablisa guran ýagdaýymyzda A bilen A bärik ýazýas, A bilen B. Şu ýerde ýazýanam birinjim setiriňki, ikinji ýazýanymam sütün diýip hasaplasa, onda bärsi B-den girip A-dan çykýar, B-den girip B-dan çykýar. Jemi näçe sanak wariant boldy? Dört sanak wariandym boldy. Indi şu mysallara seredeli. Iki, bäş we dokuz sifrlerini ulanyp näçe sany iki belgili san ýazyp bolar? Indi buny ýaňky usullaryň islendik biri bilen çözüp bilýäs. Indi bärde, mysal üçin diýeli, men tablisa gurmak usulyndan peýdalanmak isleýän, iki, bäş, dokuz. Şeýle tablisamy guran ýagdaýymyzda şu bir zady bärigem ýazýas. Bäş, dokuz. Indi şu sanlardan biz iki belgili san ýasaýas. Iki, ýigrimi iki. Indi setiri birinji ýazan ýagdaýymyzda ýigrimi bäş. Birim, ýigrimi dokuz. Bärde, elli iki, elli bäş, elli dokuz. Togsan iki, togsan bäş, togsan dokuz. Diýmek, jemi näçe sanak, iki belgili san ýasap bilýän ekenim men. Dokuz sany iki belgili san ýasap bolýar şu üç sifr ulanyp. Mysal B seretsek, zyňylan iki zaregiň ýüzünde duran sanlary goşamyzda netijäniň ýönekeý san bolma ähtimallygy näçe? Bul aslynda bir azajyk öňe gidilen bir sorag bolup bolýar bärde ähtimallyk hasaplamak. Ýöne şondada biz tablisa çyzan ýagdaýymyzda bize ýenede aňsat bolýar. Şeýle tablisany çyzsak bir şu ýerde bir iki zaryň alty ýüzi bolany üçin alty sany sany ýazýas. Üç dört beş alty.

Zyňylan iki zarik diýýä. Bula bir zarigimiz, bulam ikinji zarigimiz. Zyňan wagtymyzda birinji ýagdaý ikisinde-de bir çykyp bilýär. Onda bize soralýan zat netijäniň ýönekeý san bolma ähtimallygy diýýär. Onda netijäniň goşanymyzda, goş, onda goşup şu ýerik ýazyp çykýar. Ikisini goşsak, iki. Bir bilen ikini goşýas, üç. Bir goşmak, üç, dört. Bir goşmak, dört, bäş, alty, ýedi. Iki goşmak, bir, üç. Iki goşmak, iki, dört. Iki goşmak üç, bäş, alty, ýedi, sekiz. Üç bilen bir goşýas, dört, üç bilen ikini goşýas, bäş, alty, ýedi, sekiz, dokuz, şu ýersinim çyzaly. Dört bilen bir goşsak, bäş, ikini goşsak, alty, ýedi, sekiz, dokuz, on. Bäş bilen bir goşýas, alty, ýedi, sekiz, dokuz, on. On bir. Alty bilen bir goşsak, ýedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki. Indi şu ýerde meň jemi näçe sanak wariandyma goşan ýagdaýymda otuz alty sany ýagdaý bar. Otuz alty ýagdaý. Şularyň içinden näçe sanysy ýönekeý san bolýar? Onam daşyny gyzyl reňk bilen belläli. Iki ýönekeý san, üç ýönekeý san, Bäş ýönekeý san, ýedi, bärdäki ýedi, bäş, üç, bäş, ýedi, ýedi, bäş, bärden ýedi, on bir alýas, on bir, ýedi. Ýönekeý san, diňe bire we özüne bölünýän sanlardy. Indi şulary sanap çykan ýagdaýymyzda Bir, iki, üç, dört, bäş, alty, ýedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on dört, on bäş sanak san. Diýmek, otuz alty sanak wariandyň on bäş sanysy on bäş sanasynyň ýüze çykma ähtimallygy bar. Diýmek, jogabymyz şu bolýar. Indi köpeltmek düzgüni. Eger iki waka bir wagtda ýüze çykyp bilýän bolsa, biz köpeltmek düzgünini ulanýarys. Ýaňky goşmak düzgünini nirde ulandyk? Iki waka bir wagtda ýüze çykyp bilmeýän bolsa ulanýardyk. Mysala seredeliň, eger Ahmediň dört sany köýnegi, üç sany balagy, iki sany köwşi bar bolsa, onda Ahmet näçe dürli şekilde geýinip biler? Onda biz muny göni dört köpeltmek üç köpeltmek iki diýip işläp bilýäs. Üç dördüň on iki, ikä köpeltsek, ýigrimi dört. Diýmek, Ahmet ýigrimi dört şekilde, üýtgeşik şekilde geýinip bilýär. Mysala seredýäs. Nol, bir, iki, üç, dört we bäş sifrlerini ulanyp näçe sany üç belgili san ýazyp bolar? Indi üç belgili san ýazmak üçin birinjiden şeýle bir A, B, S üç belgili san diýip ýazaly. A-nyň ýerine näçe san gelip bilýär? Nol gelip bilmeýär. Bir, iki, üç, dört, bäş sany sifr gelip bilýär. A-nyň alyp biljek bahasy bäş. Bäş sany bahany alyp bilýär, köpeltmek. B-niň alyp biljek bahasy nolam bolup bilýär bu gezek. Jemi alty sifr goýup bilýän ýerine. S-niň ýerine näçe sifr goýup bilýän? Alty sifr goýup bilýän. Diýmek, üç, alty bäşiň otuz, otuz köpeltmek alty, ýüz segsen. Diýmek, men şu sifrleri ulanyp, ýüz segsen sany üç belgili san ýazyp bilýän. Mysal B-de, ýokardaky sifrlerden bir sifri ikinji gezek ulanmazlyk şerti bilen näçe sany üç ýüzden kiçi we bäşe bölünýän üç belgili san ýazyp bolar? Indi şeýle üç belgili sanymyz A, B, C bolsun. Indi üç ýüzden kiçi bolmagy üçin men A-nyň ýerine näçe sany san goýup bilýän? A-nyň ýerine üçden kiçi san goýmaly bolýan. Onda iki bolup biler, bir bolup biler, nol goýup bilemok. Diýmek, iki sany sifr goýup bilen men A-nyň ýerine. B-nyň ýerine näçe sifr goýup bilen? B meň 300-üm üçin hem, 5 üçin hem hiç zat üýtgedenok. 5 üçin meň şertim näme? Soňky sifriň ýa nol, ýa-da 5 bolmagy. Sebäbi sanyň soňky sifri nolda ýa-da 5-de gutarsa, 5-e galyndysyz bölünýär diýmek. Onda B üçin hiç zat tapawut edenok. Ýöne C-niňem alyp biljek bahasy diňe iki baha we gaýtalanmazlyk şerti bilen diýilýär. Indi A iki bahany alyp bilýän bolsa, B-niň alyp biljek bahasy näçe sanak baha? Alty sifriň altysam bolup bilýär. Ýöne bize näme diýlipdir? Gaýtalanmazlyk şerti bilen. Onda iň azyndan bir sany men A we B üçin ulanan ýagdaýymda,